it-tenur Nico Darmanin u t-tenur Cliff Zammit Stevens. Fil-kamp tal-mużika klassika huma ħafna il-Maltin li għamlu suċċess barra minn Malta. U fil-qasam tal-mużika pop? Wasal Malta il-Malta Song for Europe, li ta' kull sena jagħti l-opportunità lil kantant Malti biex jesprimi t-talent tiegħu. Ejjew ftit miegħi ħa nitkellmu fuq il-Eurovision Song Contest u fuq artisti Maltin li għamlu suċċess barra minn Malta. Tony Sant, X'jaħseb dwar il-Eurovision Song Contest bħala pjattaforma għal kantanti Maltin jew mużiċisti bħala pjattaforma ta' promozzjoni għalihom? Mela jien nibdew minn punt ta' tluq li naħseb jien li huwa importanti ħafna. Il-Eurovision Song Contest, qabel kollox, huwa programm tat-television. Huwa programm tat-television li jiġi darba fis-sena u li jintwera f'ħafna pajjiżi, ftit jew wisq, kollha fl-istess ħin. U allura dak fih innifsu huwa pjattaforma straordinarja. Ma nafx jekk osservajtx illi f'dak kollu li għadni kemm għidtlek s'issa la użajt il-kelma mużika u lanqas użajt il-kelma kantanti u dan kollu. Ġifieri l-enfasi jiena nagħmlu fuq il-fatt illi huwa programm tat-television. It-tieni ħaġa, naħseb illi meta nitkellmu dwar pjattaforma, Jekk trid tweġiba fil-qosor, iva huwa pjattaforma, imma hemm imma kbira. Ġifieri inti jista' jkollok l-ikbar pjattaforma fid-dinja, imma l-fatt li tlajt fuqha ma jfissirx li inti sa jkun hemm xi konsegwenza aktar mill-fatt li inti tlajt fuqha. Ġifieri inti sa jarak ħaddieħor li qiegħed fuqha jew inti imdawwar b'tant nies oħra li inti m'intix sa tispikka u allura qisek tlajt u ma tlajtx, stajt ma tlajtx. Għalkemm hija pjattaforma vijabbli ħafna, ftit li xejn huma dawk li jikkapitalizzaw minnha u minn Malta f'kemm ilna nieħdu sehem, jiġifieri anke sa mill-1971 u anke bil-gap twil li kien hemm, aħna fil-verità ftit li xejn, biex ma nkunx kattiv u ngħid xejn, ma kkapitalizzajna minn dil-pjattaforma. Anton Attard, Chief Executive Officer, l-istazzjon nazzjonali PBS u l-Eurovision. Kif kif x'inhuwa l-link bejniethom? Okay. Mela l-Eurovision hija huwa avveniment biex ngħidlek tal-European Broadcasting Union ehm, li tagħha il-PBS bħala stazzjon nazzjonali huwa membru Jiġifieri l-Eurovision huwa avveniment li jsir biex ngħidlek għall-membri tal-EBU. Jien bħala Chief Executive tal-PBS qiegħed fora fej jitħejjew daw it-tip ta' events fosthom l-Eurovision. M'hemmx l-Eurovision biss hemm oħrajn, jiġri hemm l-Young Dancers, l-Young Musicians, Junior Eurovision, jiġri huwa wieħed mill-avvenimenti li jieħu ħsieb jieħu ħsieb il- European Broadcasting Union. Għadnu pjaċir li semmejt iż-żgħażagħ. Illa li x'donnu li l-intenzjoni ta' da kollu barra li jaqqat pajjiżi differenti ehm, bi spettaklu televiżiv, le imma ukoll hemm isu l-intenzjoni li huwa pjattaforma biex joffri Opportunitajiet, le? Mija fil-mija, speċjalment fil-każ tal-Eurovision. L-Eurovision, dak li nsejħu aħna l-Eurovision ngħidu hekk tal-kbar, u avveniment televiżiv li jsegwuh 200 miljun ruħ. Ġi minnhom fih huwa pjattaforma għal eh, dan huwa statistika tal-IBU, jiġifieri minnhom fih hija pjattaforma tajba għal eh, talent lokali li jrid imur fuq l-ikbar avveniment televiżiv li jsir fl-Ewropa kull sena. Però hemm oħrajn. Barra. Barra l-Eurovision. Meta wieħed jistaqsi jekk il-bands Maltin humiex qed jagħmlu suċċess u hux qed ikollhom suċċess barra minn Malta, wieħed forsi jista' jgħid li At first glance, ħa ngħidu hekk, mill-ewwel ħa taħseb f'artisti bħal Joseph Calleja, illi għamel suċċess barra minn xtutna u huwa popolari wkoll Malta. Però bħala mużika kontemporanja, forsi l-iktar artist li qatt għamel suċċess huwa Mark Storace, li nafuh mal-Crocus, Matti qabilhom ukoll, illi għadu sal-lum qed igawdi ċertu popolarità, forsi l-peak kien fis-snin tmenin, però għadu wkoll popolari sal-lum. Xtaqt ukoll nieħu spunt hawnhekk biex insemmu wkoll illi forsi l-ewwel suċċess internazzjonali li kellna minn artist Malti kien fl-1970 li kienet is-silta Canta for Toulouse minn John Lucas, artist li għadu attiv sal-lum, forsi mhux b'pass daqshekk mgħaġġel daqskemm kien qabel, però għadu jtina xogħol ġdid kull sena fil-fatt. Hemm ukoll naturalment ta' min isemmi li hemm diversi ġeneri li minnhom ħadna nistgħu nieħdu eżempji ta' bands li kellhom dan is-suċċess. Forsi l-iktar ġeneru li tana bands li rnexxielhom jiksbu dan is-suċċess barra minn Malta huwa l-ġeneru tal-metal. fejn għandek bosta gruppi, fosthom nista' nsemmi l-Beheaded, il-Forsaken, il-Weeping Silence, Nomad Sun, Martyrium, naħseb ħallejt xi waħed barra żgur, Victims of Creation ukoll, kollha gruppi li llum fix-xena tal-metal barra minn Malta għandhom ċertu isem, għandhom ċertu rispett, igawdu ċertu rispett u huma spiss jissejħu biex idoqqu festivals li huma ta' ċertu prestiġju fil-kamp tal-metal u fil-sottoġeneru ngħidu hekk li jeżisti fi ħdan il-ġeneru tal-mużika metal. Ukoll ta' min isemmi l-mużika elettronika, hemm diversi artisti fil-kamp elettroniku illi wkoll irnexxielhom illi joħorġu barra minn xtutna u bil-mużika tagħhom jagħmlu isem għalihom u anki għal Malta fuq kollox. Fost dawn, bla dubju nista' nsemmi lil Tanixja li huma għal ħames snin in fila dejjem kienu inklużi fil-lista ta' l-aqwa mitt DJs fid-dinja. Hemm artisti bħal Owen Jay, per eżempju, Melchior Sultana wkoll li forsi hawn Malta mhux daqshekk magħruf daqskemm ħaqqu li jkun magħruf, però barra minn Malta għandu ċertu isem ukoll. Fis-snin Fl-imgħoddi kien hemm ukoll Joseph Armani, rnexxielu wkoll jagħmel ċertu suċċess barra minn Malta wkoll. Dik l-elettronika. Mbagħad għandek ovvjament ċertu ġeneri bħal ngħidu stil ħa ngħidu etniku. Pereżempju gruppi bħal Tribali, bħal Etnika nnifishom, Renzo Spiteri pereżempju li għamel ukoll ċertu suċċess. Hemm ukoll il-xena alternattiva, ħa ngħidu hemm diversi ġeneri mill-pop, l-alternative, li fih ukoll hemm ċertu artisti li rnexxielhom jagħmlu daqsxejn ta' pass importanti, sinjifikanti fil-karriera tagħhom barra minn xtutna. Xtaqt insemmi pereżempju No Snow No Alps fost l-oħrajn. Fil-passat illum ma domx flimkien Cable 35 li kienu għaddejjin fuq vena tajba ħafna ġewwa r-Renju Unit. Xtaqt insemmi wkoll is-Sempliċiment tat-Triq li għalkemm hawn Malta huma aktar underground fix-xena tal-hip hop, barra minn Malta u dawn ta' min isemmi illi l-mużika tagħhom hija bl-ilsien Malti u xorta jiġu milqugħa u jiġu apprezzati u rispettati barra. Hemm diversi, hemm ilha Roscoe fil-karriera tagħha għamlet ċertu passi wkoll barra minn xtutna fejn kellha wkoll iċ-ċans illi ddoqq f'ċertu kunċerti ta' ta' ċertu sinjifikat, ħa ngħidu hekk ukoll, u xtaqt ukoll insemmi hemm numru ta' artisti li huma ta' nisel Malti, però jgħixu jew trabbew barra minn Malta, però dejjem ukoll xorta jsemmu li huma ta' nisel Malti, jiġifieri bħal persuna bħal Nicky Bomba pereżempju li rajnih fostna kemm il-darba, però huwa għandu ċertu fama internazzjonali, miegħu Joe Camilleri li huwa wkoll Malti, fl-Awstralja, Andrè Camilleri, ukoll Lauren Aquilina li hija ta' nisel Malti u fl-Ingilterra qiegħda tagħmel isem għaliha nnifisha wkoll, u aktar riċenti xtaqt ukoll insemmi hemm Kerry Haber u hemm Dana McKean ukoll, li t-tnejn li huma huma għaddejjin pass tajjeb ħafna fil-karriera tagħhom, it-tnejn bbażati fir-Renju Unit u ċert li għadhom fil-bidu, ħa ngħidu hekk, tal-karriera fejn għad irridu nisimgħu ħafna aktar mingħandhom. Jiena għandi erbatax-il sena u minn dejjem kont indoqq il-pjanu minn meta kont żgħira għandi ritrati tiegħi meta kont baby kont qed indoqq il-pjanu imma lezzjonijiet proper bdejt ta' ħames snin. Jien għażilt li nistudja l-pjanu bħala strument, il-mami tiegħi hi għalliema tal-pjanu allura minn meta kont żgħira kont dejjem nisma' l-pjanu. Kellu dejjem kien jispirani. Jiena kont ħadd scholarship ta' ġimgħa l-Ġermanja, dak kien kelli programm intensiv ħafna l-Ġermanja, kelli kunċerti kuljum u kelli master classes, il-fatt li titħallat ma' mużiċisti bħalek eh, tgħinek ħafna u tuħu iktar gost fl-atmosfera. Jiena rbaħt scholarship l-Amerika fl-Ohio University ta' ġimatej. Din hija waħda mill-aqwa universitajiet. Ehm, din kont irbaħt din l-scholarship minħabba li fl-Lulju li għadda kont irbaħt eh, competition ġewwa ibla. Allura biss li kont waħda mir-rebbieħa eh, tawni bħala premju tawni scholarship ġewwa l-Amerika. Din ħajkolli programm vera intensiv hemmhekk, ħajkolli ħafna kunċerti u ħajkolli ħafna master classes. Imma il-fatt li ħaniltaqa' ma' ħafna nies ġodda u ma' mużiċisti, ħafna ħafna mużiċisti isu ċerta li ħad tkun esperjenza vera sabiħa lija. Irbaħt scholarship l-Ingilterra, Novembru li għadna mort audition u dawruna mal-iskola u hija skola vera sabiħa fejn hemm ħafna eh, buildings differenti u wieħed minnhom hija il-Music School ovvjament u hija waħda mill-isbaħ postijiet li qatt kont tal-mużika. Din hija skola speċjalizzata fuq il-mużika imma s-suġġetti akademiċi ħajsiru xorta imma l-pjanu dejjem ħajkun L-iktar importanti, kif dejjem xtaqt jien li dejjem nifoka fuq il-pjanu. Eh, l-audition mar tajjeb u ftit ġimgħat wara qalu li li ħadd l-scholarship u kont ferħana ħafna. Speċi il-ħolma tiegħi saret realtà li minn niswida barra. Kemm eċċellenti jiena naħseb li hija importanti li tkun kapaċi titrasmetti l-mużika li qed tiddoq lill-udjenza. tkun kapaċi tisma' u tiffoka fil-mużika li qed tiddoqq biex jirnexxilha twassal l-emozzjoni li ried joħroġ il-kompożitur innifsu. Jiena nixtieq li meta nikber insir concert pianist, indur bosta pajjiżi differenti u nagħti kunċerti kemm bħala soloist u kemm indoqq mal-orkestra u nakkumpanja, dak li nixtieq. Il-kompożitur favorit tiegħi huwa Liszt. Liet huwa vera diffiċli u challenging u jiena minn dejjem kienu jogħġbuni l-biċċiet li huma challenging għax dejjem nagħti dak kollu li niflaħ fil-mużika u dejjem irnexxieli s'issa. Mela jiena nitgħallem biċċiet differenti ħafna, nistudja kemm biċċiet mill-klassiku u kemm biċċiet kontemporani. Iżda jiena naħseb għalija daw it-tnejn huma kompletament differenti. Il-klassiku jidħol ukoll fir-romantiku, jien dak jogħġobni ħafna għaliex hemmhekk verament tista' tesprimi x'inti qed tħoss u l-emozzjonijiet tiegħek fejn fil-kontemporanju naħseb ma tantx tista' Tesprimi ħafna l-emozzjonijiet li qed tħoss. Jiena għalija romantiku nkun nista' nwassal l-emozzjoni tal-kompożitur lill-udjenza aktar mill-kontemporanju. Eh, bdiet fi jiena propjament ġej mill-arti, mill-pittura. Kont dejjem impinġi meta kont żgħir, Ħafna drabi anke niskeċċja t-teachers biex indaħħaq il sħabi u nagħmel karikaturi. U dejjem kont anke delettant inqasqas ir-ritratti minn scrapbooks minn dak u dejjem nagħmel l-scrapbooks u nwaħħal nieħu pjaċir nara r-ritratti. Kont żgħir sintendi kont xi kultant nieħu l-kamera ta' missieri li kienet sempliċi kamera point and shoot U kont bdejt niġbed ir-ritratti. Biex inqassar, il-biċċa xogħol tiġri illi iktar ma tibda tiġbed ritratti kien dak iż-żmien konna għadna bil-konvenzjonali bil-film, kien jiswa ħafna flus biex tipprintja u kont nagħmel il-frajjeġ, qatt ma noħroġ ritratti sbieħ. Bħal ħafna nies oħra, ġejt eh, kont nara l-advertising tal-kamera su jgħidulek li jekk nixtri kamera ġdida tajba l-aħħar waħda nsir fotografu kbir. Xtrajtha u mort għar. Minn hemm speċi bdiet bdiet iktar il-pika anke biex nidra l-kamera u biex biex nipprova dejjem noħroġ ritratt aħjar. Is-sabiħ tal-fotografija jien waħed mill-iktar affarijiet li jaffaxxinawni fiha hija li b'ritratt tista' tikkomunika ma' kulħadd. Anke jekk ma tafx il-lingwa tiegħu, ma tafx forsi qatt ma ntqajt mat-tip kif jgħixu, però bir-ritratti qatt ma sibna diffikultà biex nikkomunikaw. Eh, fil-fatt, di l-aħħar esperjenza li kelli ġewwa l-Mongolja, fiċ-Ċina, Kienet sabiħa ħafna minħabba l-fatt li konna grupp kbir ta' fotografi, l-maġġoranza tagħhom kienu Ċiniżi, apparti li kien hemm ħamsa internazzjonali ġifieri li konna l-main guests tal-event, però kien hemm ħafna fotografi Ċiniżi. U għall-ewwel tibda tgħid imma kif se nikkomunika, Tibda bis-sinjali u tidħaq u però bir-ritratt tibda tikkomunika. Meta spiċċajna ġifieri wara l-ġimgħatej approssimattivi li għamilt hemm biex nitilqu konna qisna nafu l xulxin ħafna. Fil-fatt ġifieri anke diġà għaddew diversi xhur u għadni nikkorrespondi anke ma' diversi nies miċ-Ċina Illum għandek l-affarijiet li huma l-media online li għamil anke jagħmillek it-translation xi kultant, xi kultant ikissirha imma mhux ħażin, imma għall-inqas tista' tibqa' tikkomunika. Ġifieri l-fotografija naraha bħala mezz kbir kif tikkomunika. Fil-fatt waħda mill-għajdut tiegħi, kieku lin-nies nagħtuhom kamera flok xkubetta ma jkunx hawn ġlied. fid-dinja imma dika tibqa' ħolma. Għamilt exhibitions l-Awstralja, Korsika, Londra, l-Italja, eh, Litwanja, ġifiri fej Kemm jista' jkun, jiġifieri nieħu pjaċir jien anke li nassoċja u ninnetwerkja anke ma' photographers ġejjin minn pajjiżi oħra, allura dejjem nfittex din l-opportunità biex nagħmel exhibitions barra anke fil-fatt l-iskop tiegħi dejjem li anke ntella' l-livell tal-fotografu Malti. Li aħna fil-fatt, jiġifieri l-fotografu Malti fil internazzjonalment huwa magħruf ħafna jiġifieri għall-kapaċitajiet tiegħu, U għandna hemm rikonoxxenza u rispett kbir lejn il-fotografi Maltin. mal-Chinese China Culture Center f'Malta li hija waħda mill-eqdem, jekk mhux qed niżbalja l-ewwel waħda li saret ġewwa Malta, aw ġewwa l-Ewropa. Ili nikkombinaw u nikkordinaw affarijiet flimkien bħala exhibitions, jiġifieri dejjem ngħinu xulxin, dejjem għandna komunikazzjoni tajba ħafna, again nerġa' nidħol fuq il-komunikazzjoni, però ftit minnhom jafu l-Ingliż, jiġifieri jien għadni ma tgħallimtx iċ-Ċiniż, però nimxu. Għamilna diġà exhibitions oħra f'meta kont mort l-ewwel darba Beijing u kont għamilt esibizzjoni oħra fil-fatt hawnhekk u mbagħad kienet telgħet iċ-Ċina wkoll. U din darba x-xogħol tal-Mongolja u anka il-mod kif ħassejtni hemmhekk tant kien xi ħaġa li rrid nesprimi li għad din darba ħanarġa nagħmel exhibition oħra hawnhekk. Naturalment laqgħuni bħas-soltu l-China Culture Center u malaj tellajna exhibition eh, li fil-fatt kienet abbinata wkoll ma' lecture fuq il- It-trips tiegħi ġewwa ċ-Ċina. Beta bdejt jie xi 36 sen ilu ġifieri, forsi ma tantx kien hawn opportunitajiet daqs kemm hawn illum għal fotografu li jrid jibda. Eh, anka kien hawn forsi dik l-istigma l-idea kienet qed tispiċċa diġà però l-ħadd partijiet minna fejn fotografu stabbilit ma kienx ikun irid jgħallem il xaħat ta' taħtu. Fil-fatt jien meta kont bdejt nagħllem il-fotografija anka privatament eh, kont tal-ewwel naħseb ġewwa Malta u eh, ġejt attakkat minn diversi fotografers għax qed indaħħal nies oħra, eċetera, eċetera. Illum id-dinja ddur ħafna minn daw in-nies qed jippruvaw jgħallmu huma wkoll. Għax il-knowledge ma tistax iżżommu. Huwa ħażin li żżommu għalik biss, tajjeb li taqsmu. Eh, issa, mhux reċentement, ġifieri dan huwa proċess ta' diversi snin, illum qed naraw ħafna fotografers anka żgħażagħ, anka bit-teknoloġija ġdida diġitali, eh, qed naraw naħseb qabż oħra fil-kwalità u anka fil-konċett tar-ritratt. Ġifieri m'għadniex biss qed nippruvaw eh, nagħmlu ritratt li huwa sabiħ, dak li l-Ingliżi jsejħu pretty picture, qed nippruvaw forsi noħolqu idea warah, kunċett. Għax fil-fatt li ġara kien hemm ċertu żmien, ċertu snin fl-opinjoni tiegħi, illi eh, l-iktar ħaġa li hija qawwija fil-fotografija li huwa l-messaġġ bdiet tintilef. U kulħadd jiġbed il-modelli u l-xeni u l-ilma u whatever. U l-messaġġ fir-ritratt ma kienx qed ikun hemm. Illum naħseb li di qed narġgħu immorru lura għaliha u naħseb hija ta' benefiċċju ħafna l-fotografija u anka għaż-żgħażagħ biex jitgħallmu illi ritratt mhux ġast kemm niġbed bl-addoċċ imma rrid nuża' moħħi u għajnejja.

Morna diżastru, qed nuża t-terminoloġija li tintuża fl-industrija. Meta ma mbagħad fil-Junior Eurovision, eh, Malta rebħitu darbtejn. U nistgħu ngħidu Malta jew hemmhekk qed nitkellmu fuq l-artistu kollu qed nitkellmu fuq it-tnejn, fuq xiex qed nitkellmu. U dawk li rebħu kellhom esperjenza differenti tar-riżultat wara u xħadu huma fil-qasam mużikali. L-għanis il-junior huwa differenti ħafna mill-Eurovision, kemm mill udjenza kemm mill-għata platforma kollox. Il-junior previous kienet għatatu barra. Eh, Fil-2010, wara l-2010 għatatu barra. Il-junior għatatu barra kien għaxa kien jispiċċa kompetizzjoni tal-ġenituri għaw Malta. Għatatu barra. U biex narġaw morru lura fl-2014, it took a lot of convincing anka mill-bord tad-diretturi ġifieri kien hemm dil-biża' li u morna b'gaja li ma kienx ġejja minn festival kienet handpicked u rebħet. Dik il-formula diġà nistgħu ngħidu li ħadmet forsi aħjar minn formula oħra. Is-sena ta' wara, ħossejnih Malta kien hemm Federica u ġiet ir-raba'. Again, post rispettabbli. Is-sena l-oħra għamilna festival, però ma għamilniex festival għal-kanzunetta, għamilna festival għal-kantanta. Għazin għal-kantanta, un bat sidinna numru ta' kompozituri jikbu għalik il-kantanta għazin. Jien nemmen li hemm formula oħrajn. Li jien provajt nittestjahom f'tal fil-Eurovision jseħħu tal-kbar. Però kien hemm ħafna Resistenza. Resistenza għax wieħed iħossu comfortable f'dik iż-żona. Ġifieri finalment hija kwistjoni, però anke jien dis-sena l-ewwel ħaġa li għedtilhom il-finalisti, għedtilhom isma' għedtilhom fir-regoli hemm klawżola li teżisti issa li mhux neċessarjament Tirbaħ inti, però mhux neċessarjament se titla' bis-song li Tħalt biha. tħall biha. Ed hemmhekk fir-regoli ilha hemmhekk sentej. Jiġi, ejja niċċalinġjaw dik il-kanzunetta, ejja naraw. Hija dik l-aħjar li nistgħu mmorru biha? Issa, takes a lot of courage to change wara, però jien ngħid li Inti fl-aħħar mill-aħħar sejjer tikkompeti, yes, sejjer tikkompeti. Sejjer tikkompeti bl-aħjar. Għax dik għażel il-ġurija jew il-poplu Malti, mhux niċċalenġaw dik is-song. Allura fil-fehma tiegħek, x'inhi d-diffikultà ta' kantanti tal-pop kontemporanji Maltin biex jinfiltraw is-suq internazzjonali? Hija kwistjoni ta' talent? ta' flus, ta' struttura. Jien naħseb it-talent huwa parti minnha, imma t-talent ma rridux nifhmuh biss kemm inti taf tkanta, imma t-talent tiegħek ta' kemm inti tista' tadatta anke għal nuqqasijiet infrastrutturali li għandu l-pajjiż. Mela inti li tkun li tkun kantant li inti bbażat f'ċirkwit pereżempju li inti qed tidher regolarment fuq stazzjonijiet tat-television, qed tidher regolarment fil-klabbs, qed tidher regolarment f'parti żbar, what have you. Dak huwa differenti ħafna milli inti qiegħed Malta iżolat u darba kultant xi ħadd għax tmur tħabbat bib iktar minn darba jgħidulek mela aħna issa se nagħmlulek pjaċir isna qed nagħmlulek pjaċir. Jena naħseb. l-istruttura kontrina. Iva, l-istruttura mhux biss hija kontrina, l-istruttura ehm, anka mill-perspettiva mill-livell lokali ma tesistix. Jiġifieri inti ma għandekx aġenti biżżejjed li jirrappreżentaw lill-kantanti. Imma jekk nerġgħu niġu f'dawn, nerġgħu lura għall-Eurovision Song Contest, jekk dan huwa stazzjon tat-television, l-istazzjon tat-television tagħna mhuwiex it-tip ta' stazzjon tat-television illi regolarment joħroġ id-diski, illi regolarment jippromovi kantanti u mużiċisti tal-pop fuq bażi regolari, ġifieri jew inkella li għandu xi relazzjoni kummerċjali partikolari ma' min jagħmel hekk a bażi kontinwa. Jien naħseb l-ewwel pass importanti b'dan il-mod sar meta il-PBS sar il-produttur tal-Eurovision Song Contest mill-perspettiva ta' Malta. Dak ġa l-ewwel pass, għaliex għax il-Gvern u d-Dipartiment tal-Kultura jew x'kien qabel, ġifieri Dak kien inqas pożizzjoni li jagħmel hekk. Issa naħseb illi dak l-ewwel pass għalkemm huwa importanti mhux biżżejjed. Fil-verità imma meta jkollna nanalizzaw u nħarsu lura lejn x'kienu dawn l-opportunitajiet għall-artisti Maltin, hemm xi ħaġa tanġibbli li nistgħu nitkellmu fuqha? Jien ngħid fl-aħħar mill-aħħar hija kompetizzjoni. Hija kompetizzjoni, hija pjattaforma, hija pjattaforma Bla dubju tajba ħafna, għax la għandek dik l-udjenza hija pjattaforma tajba. Issa jekk jekk aħna mela lina li ħadu sem kull sena u nirbħu, jekk immorru b'dak it-tir li aħna mmorru, tmur biex tmur tajjeb dejjem, ma tmurx biex tmur ħażin, però inti tmur hemmhekk, tipparteċipa, hija pjattaforma tajba, kien hemm artisti Maltin li marru tajjeb fil-Eurovision, kemm ġew sfruttati dawn ir-riżultati jien ngħidlek mhux wisq. fir-realtà, però llum ix-xena nbidlet ftit, jiġifieri llum il-ġurnata għandek iktar il-format tal-Eurovision inbidel, is-sistema tal-voting inbidel, l-Eurovision twessa. Ehm, u kull min imur tajjeb fil-Eurovision, jew il-maġġoranza ta' dawk li imur tajjeb fil-Eurovision, imur tajjeb fl-industrija. Hemm relationship illum il-ġurnata. Tajt imur tajjeb ġifieri għax ikunu rebħu. Għax ikunu rebħu jew ikunu ġew minn ta' qoddim. Jinnessari ma trebħu, jiġifieri hija pjattaforma sa tittara tara kemm tista' tagħraf tuża. L-akbar fattur li għenhom s'issa dejjem kien l-inizjattiva tagħhom personali, li jieħdu l-interess li jippruvaw jagħmlu dan il-pass naturalment. Il-fatt li fis-snin riċenti wkoll kien hemm introduzzjoni ta' fondi kienet ta' għajnuna, għalkemm ovvjament dawn kienu ċertu inizjattivi kienu ġa jsiru qabel sforzi biex imorru barra minn Malta ukoll. Tajjeb ukoll għal band illi jkollha strateġija, jkollha pjan daqsxejn sura illi tgħid jiena mhux just qed indoqq fil-garaxx u ndoqq Malta, jiġifieri jkollha r-rieda illi wkoll tmur barra minn Malta. Il-ġeneru nnifsu, il-ġeneru tal-grupp jaf ikollu effett fuq kemm jirnexxielhom jew le. Hawnhekk xtaqt insemmi malajr malajr il-fatt illi, ċertu artisti li forsi huma aktar qegħdin fix-xena pop, il-pop huwa magħruf biex ikun disposable, ħafna minnu. Allura x'jiġri, tmur barra minn Malta ħa jkun hemm għexieren ta' eluf ta' nies qed jippruvaw jagħmlu l-istess ħaġa, il-pop fih innifsu huwa ever changing at a very fast pace, mentri meta jkollok il-gruppi li semmejthom aktar kmieni, il-metal pereżempju, huwa aktar heritage music, għandek il-segwaċi tal-metal, jibqgħu leali. Allura inti hemm għandek iktar ċans meta tmur b'dak il-ġeneru ta' mużika hemm ċans li iktar ħa tiġi rċevut b'mod pożittiv minn udjenzi barranin. Naħseb illi xi ħaġa li tista' tgħin lill-artisti illi jmorru jippruvaw imorru barra minn Malta bil-mużika tagħhom hija li jkollna struttura aktar definita ta' kif nesportaw il-mużika tagħna. Ukoll daqsxejn aktar sforz biex tkun mużika bil-Malti wkoll. Ma tantx ikollna mużika bil-Malti li tiġi esportata barra, ġifieri naħseb dawn l-affarijiet importanti li jiġu indirizzati.